Asaefoɔ mu nyinaa bɛhyɛ ne nso a, baabi a yɛsua adeɛ de abɛduru no yɛ The Conscience of Man. The Conscience of Man. Yɛde kɔ Akankasa mu a, ɛgyina hɔ ma onipa ahonim. Na yɛka onipa ahonim a, sɛnea anaano Memeneda yɛbaeɛ na yɛhyɛ adesua ase no, yɛhu sɛ onipa ahonim yɛ adeɛ bi a ɛyɛ Onyankopɔn ankasa na ɔde dom onipa. Berɛ a Onyankopɔn rebɔ adeɛ no, ɔbɔɔ mmoa ɛɛ nnua ne nneɛma a ɛkeka ho nyinaa, na saa nneɛma yi no ɔfrɛɛ sɛ ɛmmra, ɛnna ɛbae. Na Bible no ma yɛte aseɛ sɛ ɛduruu onipa nko ara so no, Onyankopɔn tee fam dɔteɛ de ne nsa na ɔde nwenee onipa. Na ɔnwenee onipa wieeɛ na ɔhomee nkwa homeɛ de guu onipa mu, na saa nkwa homeɛ no maa onipa bɛyɛɛ ɔkra teasefoɔ. na ɛma onipa bɛboro mmoa nyinaa so. Enti na ɛnyɛ aboa biara atipɛn ne onipa. Ɛno nti, Onyankopɔn ka kyerɛɛ onipa sɛ, Mede mmoa nyinaa ahyɛ w'ase, mede mmoa nyinaa ahyɛ wo nsa, adebɔ nyinaa mede ahyɛ w'ase de ahyɛ wo nsa sɛ wo na hwɛ wɔn nyinaa so, esiane sɛ me su ne me ban bi a ɛwɔ me mu no na mede bɔɔ wo onipa dasani. Na yebehuu sɛ Eden ntuo nnim, ɛyɛ The Garden of Eden no, bere a onipa dii aduaba no, na n'ahonim sɔreeɛ, na onipa hunuu sɛ ɔda adagya, n'ani bueeɛ no, na ɔkɔtetee borɔdoma dua anaasɛ ahaban na ɔde yɛɛ apron kataa n'adagyaw so no. Onyankopɔn baa Eden ntuo no mu no na ɔbɛ declare the state of man sɛ, Now man is become like one of us, to know good and evil. Na aha na yesii agyinae kɛseɛ sɛ, berɛ a Onyankopɔn rebɔ adeɛ no, ɔkaa sɛ yɛmmɔ onipa wɔ yɛn su ban ne yɛn sɛsoɔ. Ɛna Onyankopɔn bɛ declare onipa state no nso, ɔbɛ declare sɛ onipa bɛyɛ sɛ yɛn mu bi, ahunu papa, ahunu bɔne. Meaning sɛ, the state of God a ɔde bɔɔ onipa a ɛbɛyɛɛ the state of man ne sɛ, onipa nim papa, na onipa nim bɔne. Enti adeɛ biara a onipa rekɔ ho a ɔrekɔyɛ no, adeɛ biara a onipa retu ho anammɔn no, Onyankopɔn nimdeɛ mu a ɔde bɔɔ onipa baa akra ateasefoɔ asase so, anaasɛ teasefoɔ asase so no, wama wo su bi a ɛyɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ahonim a, saa ahonim no, ɛkyerɛ ɔpapa na ɛkyerɛ ɔbɔne. Na yɛhwɛ baabi a yɛde bɛduruiɛ no a ɛyɛ Genesis chapter three verse twenty two no a, yɛbɛhyɛ akenkan no ase de afiri hɔ no. Genesis three twenty two, ɛhɔ na Onyankopɔn declared the state of man, kyerɛɛ ewiase nyinaa sɛ onipa nyɛ aboa, onipa nyɛ kraman, onipa nyɛ agyiramoa, onipa nyɛ akura, onipa nyɛ tɛfrɛ, ɛna wɔayɛ ne nneɛma te sɛ saa mmoa yi mu bi. na mmom onipa te sɛ me Onyankropɔn nni papa nni mmɔne no yɛmfa mfa mfiri hɔ na afei yɛn connect scriptures na yɛn kɔ yɛn anim ma me kan Genesis chapter three verse twenty two ɛma me. Genesis chapter three verse twenty two. Aha. Na Awurade Nyankopɔn kaa sɛ, Hwɛ, onipa no ayɛ sɛ yɛn mu baako, Kɔ. hunu papa ne bɔne. Onipa ayɛ sɛ yɛn mu baako, onipa ahunu papa. ɛna onipa ehunu deɛn? Bɔne. Enti aha, the state of man a Onyankopɔn edeclare yɛ no ɛyɛ man is now conscious of himself individually, you don't depend on someone, you depend on your own self. Ɔse onipa ehunu papa ɛna onipa ehunu bɔne. Enti wahu, Onyankopɔn hu sɛ onipa ehunu papa ehunu bɔne no, ɛna ohuu sɛ hɛ, saa bere yi deɛ onipa ahonim, bɛtumi akyerɛ no nea ɔnyɛ. Ɛno nti sɛ Adam ne Eve a wɔyɛ nnipa a adebɔne wɔ mu, wɔn dii kan baa asase yi so no, adi aduaba no na wɔayɛ sɛ yɛn Onyankopɔn, wɔayɛ sɛ me Onyankopɔn ne abɔfoɔ yi de a, ɛnneɛ yɛnyɛ ntɛm na yɛnyi onipa mfiri Eden turo no mu. Ɛnte saa a, n'ahonim a ɛkyerɛ ne papa ne bɔne no bɛma no akɔ akɔdi nkwa dua. Ɛno nti toa so wɔ verse twenty three kɔsi twenty four ma me, ka ho. Verse twenty three, Aha! Na Awurade Nyankopɔn tuu no firii E, Eden turom Kɔ! hɔ sɛ ɔnkɔdɔ asase a ɛwɔ fã no f, a ɛwɔ f, a wɔfa, wɔfaa no firii mu no. Aha! Verse twenty four, Kɔ! Na ɔpamoo onipa no, Na na. Onyankopɔn pamoo onipa firii Eden turom kɔe. Na ɔde kerubim ne. Ogyaframa afenaa a edi ahim besii Eden turo no anim apuei fam sɛ wɔnwɛn nkwa, wɔnwɛn nkwada, nkwadua no ho kwan. Wɔnwɛn nkwadua no ho deɛ he kwan. So wate aseɛ? Patwɔ, tie borɔfo no wɔ ha. Deɛ nti a onipa dii aduaba no wie no, na Onyankopɔn declare the state of man, sɛ afei deɛ onipa ahu no papa. Ɔhu ne bɔne. Na Nyankopɔn ama nipa ankɔ so antena God anim, na ɔpam onipa fii God anim no, na kyerɛ sɛ onipa wo conscience yɛ strong. Why? Because it teaches you good and teaches you bad. Enti Genesis chapter three verse twenty three no se, Therefore the Lord God sent him forth, sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. Verse twenty four, ɔse, So he drove out the man and he placed At the east of the garden of Eden, cherubims, and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Enti, in the garden of Eden no, apart from the tree of knowledge of good and evil a na esi Eden turo no mu no, there was another tree, na dua bi nso si hɔ a saa dua no na ɛyɛ nkwa dua. Enti, bere a Adam dii dua no a ebia n'ani na ɛmaa n'ahonim sɔreeɛ no, Sɛ Onyankopɔn gyae Adam a, anka Adam n'ahonim bɛkyerɛ no sɛ, Ɛnneɛ saa na ɛteɛ deɛ a, ma menni nkwadua yi so, na matena ase daa. Enti Onyankopɔn hui sɛ, hmm, afei onipa ani aba ne ho so sɛ ɔyɛ nipa, ɛwɔ ne papa ne bɔne no, ɛnna ɔpamoo Adam fii adi nturo no mu. Me question a ɛyɛ a mebisa Ghanafoɔ nyinaa ne sɛ, Enti sɛ onipa duru ne state ɛna Onyankopɔn koraa suro onipa, ɛpam onipa fi Garden of Eden no mu, ɛsiane sɛ na Onyankopɔn nim sɛ onipa ahonim a ɛyɛ ne conscience bɛ direct no ama no akɔdi nkwa dua a adɛn nti na ɛnnɛ nnipa nyinaa sɛbi ɔman Ghana mu ha ɛdane mmoa? Adɛn ntia? Adɛn nti na yɛn nyinaa yɛyɛ yɛn nneɛma te sɛ sɛdeɛ mpeduasa wɔ ɛnyɛ Nyankopɔn bi na ɛbɔɔ yɛn? Adɛn nti na yɛda suban bi adi a asɛ sɛbe yɛnka nnipa ho kuro yi mu a sɛ wohwɛ nneɛma a ɛrekɔ so a wodwen ne ho a wonte aseɛ? Wo starte ɛde firi immorality a wodwen ho a wonte aseɛ, wode ba adornment wodwen ho a wonte aseɛ. sexual immorality, wodwen ho a wonte aseɛ, wokyerɛ sɛnea ɛnnɛ nnipa kasa, nnipa di nkɔmmɔ, akwanya ba, na onipa dasani te TV so a, na ade a ɔreka ne nsɛm a ɔreka a wodwen ho a wonte aseɛ. Mese, nea ɛyɛ me nnaa kɛseɛ koraa yɛ, ɛnnɛ yɛnya nnipa kurom ha a wɔtumi tena TV so, social media, na sɛbe ɔkura ɔbaa sex doll, ɔkura barima sex doll, na ɔrekyerɛ sɛ Monyɛ ntafirimu, monyɛ nnum. Me se, medwen ho a, mente aseɛ. Sɛbe, sɛbe, sɛbe mpra aduasa. Sɛbe, sɛbe, sɛbe mpra aduasa. Wɔ nnipa a Onyankopɔn boo sɛ ne suban ne sɛ soɔ, ɛnnɛ, deɛn na wasesa agu wo so yi? Wohyɛ ataadeɛ a, ɛmfa wo ho, just because you want to please the world. Wo ne wo yere rebɛda a, sɛbe mpra aduasa. Wo se, gye sɛ metafiri wo baa mu. Sɛbe sɛbe, gye sɛ wo ne wo kunu bɛma, gye sɛ wo tafere tuw mu, gye sɛ wode gyagre no tuw mu, gye sɛ sɛbe wo kunu gyigya mframa, yi mframa apuwpuw ma wo tafere, ma wo num, ma wo hia, na ɛkyerɛ sɛ wodɔ wo yere anaa wodɔ wo kunu. Great God! Ghana mma, ɛhefa na ɛde yɛn man yi aduru yi? Enti y'ahonim no, ɛwɔ hefa? Ahonim no a Onyankopɔn kora hui sɛ ɛyɛ too powerful. na ɔpamoo Adam ne Eve firi garden no mu no, ɛnɛ wo deɛ no wɛn, ɛna obi aka biribi a wokɔ adwuma na wo colleagues a ne wɔn wɔ adwuma mu ɛreka nkwasea adwene na wafa sɔfoɔ bi a sɛbe ɔno ɔnyɛɛ n'adwene sɛ ɔresakra, ɔnyɛɛ n'adwene, ɛna obi sɛndee me video social media, sɔfo panin paa a ɔrecommend masturbation ɛde ama generation yi, sɛ masturbation is not a sin. Me werɛ how kɛkɛ. Masturbation indeed is not a sin. Sɛ sɛ wo pɛ feeling a wo nu w'asom a wo nya feelings, ɛna wo bɛ wo bɛ bɛkeka wo na wo titi a wo nya feelings, ɛna wa mɔto nka na wo titi a wo nya feelings, obi nunu a wo nya feelings, so therefore wo twetwe wo bɛrima so a ɛno nso yɛ the same feelings, so therefore masturbation is not a sin. Now which of this action a wo yɛ ɛna sɛbe mpɛ duasa wo discharge? Huh? Na sɔfo panin na wa recommend adeɛ wei na ɔde ama nkyiri mma kwa wɔn deɛ waka n'adwene o wo so te hɔ yi w'ahonim na Nyankopɔn de maa wo no at least it teaches you good and evil w'ahonim kyerɛ sɛ hmm adeɛ wei deɛ ɛyɛ akyiwadeɛ nanso w'adwene ne sɛ obi aka nti mɛsɔ mu na mayɛ na Onyankopɔn declare the state of man wieɛ no a ɔpam onipa firi Garden of Eden wieɛ no wahu ɛna Onyankopɔn si agyinaeɛ kyerɛ onipa sɛ hwɛ mede w'ahonim ayɛ adansedie da a ɛdi akyire.

Merefrɛ wɔ soro ne asase ama adi mo adanseɛ wɔ deɛ ho? Mede nkwa ne owuo. Mede nkwa ne owuo.
Nhyira ne nnome.
Nhyira ne nnomeɛ.
Masi mo anim. Mede asi w'anim.
Enti fa nkwa.
Ɔho, enti fa nkwa. Na deɛn? Na wo ne w'asefoɔ nnya nkwa. Na wo ne w'asefoɔ nyinaa anya nkwa. Amen. Enti Onyankopɔn wieɛ no, ɛna ɔse, Hwɛ, I call heaven and earth to record this day against you. Enti

and evil. Ɛnna yɛkae wɔ Genesis no chapter three verse twenty two, Onyankopɔn se na onipa hunu papa ne bɔne. Ɛnna ɔse mede papa ne bɔne agyina w'anim. Why? Because w'ahonim asɔre, w'ahonim reyɛ adwuma. Now blessing and cursing, therefore choose life. So in the wisdom of God, He even urged us to choose life. Sɛ yɛmfa papa, sɛ yɛmfa tenenee, sɛ yɛnyɛ nea ɛsɛ, yɛnyɛ nea ɛfata. Enti onipa, w'ahonim no a Onyankopɔn de maa wo no, the conscience of man a ɛkura yɛn na ɛde yɛn kɔ no, ɛdeɛn na wode saa ahonim yi reyɛ? Enti wobɛma nnipa a influence wo saa? Enti wobɛ allow social media na ɛ influence wo saa? Meka kyerɛɛ wo aa me se, mmerɛ bi a atwam, Time a yɛnnom sɛ yɛsusua koraa a yɛnyin mpo no, wahu, na yɛfrɛ biribi sɛ fornication. Ne twi yɛ adwamammɔ. Asekyerɛ ne sɛ, ɔbaa anaa ɔbarima a yɛnwaree wo anaa wonwareeɛ a wodi mpam agorɔ. Ɛyɛ akyiwadeɛ, ɛyɛ adwamammɔ. Ɛɛ, ɛnna ɛnnɛ yɛagu mu firi fornication de baa premarital sex, ɛnna ɛnnɛ deɛ yɛse sex before marriage. Ɛnna wo nso ayɛ wo dɛ na atɔ w'asom. Abaayewa, hwɛ nea aberanteɛ di yɛ wo. Hwɛ adi fu a aberante yi redi wo. Hwɛ nneɛma a wusi. Hwɛ aduane a wonoa. Ne nyinaa akyi yi, hwɛ broken heart a wɔasan de rema wo. W'ahonim awu. Wo sɔfoɔ se deɛn? Biribi de courtship nti you are courting nti nea wobɛhyia biara no take it like that. Ɔbaa te sɛ wo a wohwɛ me sɛ woyɛ sɔfomaame, sɛ woyɛ hwan a wohwɛ me Tie no yie paa a wonim sɛ kantete, kantete, ne yɛfrɛ adeɛ bi sɛ koraba a yɛ dwonsong. Koraba no a ɛyɛ chamber pot no ne yɛmfa nsi hɔ, yɛde hyɛ bedroom, na bedroom koraa ne yɛde hyɛ mpa ase. Na adɛn nti na adɛn nti na na yɛmfa chamber pot nsi hɔ na yɛde si bedroom na yɛde hyɛ mpa ase? Ɛsiane sɛ na ɛyɛ nwunu. Ɛdeɛn nti na na koraba yɛ nwunu? Ɛdeɛn na na ɛma chamber pot yɛ so disgusting nti a sɛ chamber pot si wo hɔ na ɔhɔhoɔ ba koraa na wofɛre? Esiane sɛ sɛbe na yɛ dwonsɔ mu anaasɛ yɛkɔ agyanan de gu mu, dwonsɔ anaa agyanan na na yɛkɔ de gu mu, ɛno nti na ɛma koraba no koraa yɛ nwunwuu a worekɔyi koraba koraa ɛsɛ sɛ wode wo nsa ɛɛɛɛɛɛ benkum sɔ mu na worekɔtwitwi mu a wode wo nsa benkum twitwiri mu, ɛnsɛ sɛ wode wo nsa nifa kɔ ho koraa. Now saa nneɛma yi a na ɛma koraba yɛ nwunwuu a wokɔ kurom koraa no a sɛ wo nso wokɔpɛ bowl abɛdidi mu, na sɛ bone nyinaa short wɔ kurom na wokɔ na koraba pɛ na aka a, fresh, new, a yɛayi afiri factory de aba a, wontɔ mma fie da sɛ wɔba abɛdidi mu. Wontɔ mma fie da sɛ mato chamber pot sɛ ɛba abɛdidi mu. Now the key question I want to ask you here is that, sɛ wontɔ koraba mpo mmɛdidi mu a, sɛbe mprɛduasa, adeɛ no a ɛma akoraba yɛ nwunu, adeɛ no a ɛma akoraba yɛ nyan a ɛyɛ dwonsɔ ne agyanan no, ɛnnɛ w'ano yɛ dɛn wɔ mu? Ɛnnɛ, bra no mu no a wotafere no, ah, Minora ne Majora ne nea ɛkeka ho, clit area ne s-s kyerɛ sɛ, cervix area, ah, wanya counsellor kwasea, gyimifoɔ, obi a Awurade Sunsum no ne mu, gyimi gyimi, ah, kɔm na ɛde no na watɔn n'adwene na ɔbɛtena social media ka kyerɛ wo sɛ, tafere, bra no mu, bra no a wonum no, ɛdeɛ nti na na koraba na ɛnwu? Ah, ɛnnɛ ɔkwabrane te sɛ wo. Me deɛ nea meya ne sɛ mo a moakɔ sukuu, obi a wakɔ sukuu, woyɛ doctor, woyɛ accountant, woyɛ manager, cashier, hɛ! Wo nimdeɛ akyi bebrebe yi, kwasia bi a wannya classroom antena akenkan koraa, wonim kenkan Bible, wonim kan, frɛ ne ho sɛ ɔyɛ sɔfoɔ, frɛ ne ho sɛ ɔyɛ councillor, bɛtena TV, social media so a bɛtɔn agyimi nkwaseadwene de ma wo, na wo, wo nimdeɛ bebrebe yi nyinaa akyi na wotafere twam, na wonom kɔteɛ, na wotafere tu mu. Ɛde ntakra no tiri mum na yɛda na wohia na wɔnom w'ahonim your conscience where is it where is your conscience Ghanafoɔ hwɛ yɛnhwɛ biribi yie o sɛnea yɛ embrace nneɛma na biribiara yɛgye tom biribiara ne yɛ som yɛdi nneɛma ho agorɔ no me deɛ mese mesuro ma nkyiri mma. Sɛ ɛberɛ bi bae wɔ Sodom ne Gomora a ahɔhoɔ ahɔhoɔ mmienu a ɛyɛ asoro abɔfoɔ na wɔn dane nnipa pue wɔ Sodom ne Gomora, na Sodom mmarima, ɛfiri mmɔfra so de kɔsi papafoɔ mpaninfoɔ so mmarima nyinaa kɔtwaa Lot ho hyiaɛ sɛ, Hɛ! Ahɔhoɔ mmienu no a wɔn nte kuro mu a no yi wɔn bra, na yɛndi wɔn to, yɛmfam wɔn to a, mepɛ sɛ meka kyerɛ Ghanafoɔ sɛ, deɛ yɛyɛ no, mmerɛ bi reba a, mmerɛ bi reba a, mmerɛ bi reba a, hwɛ, wo ba baa bɛkɔ awadeɛ no, wohu sɛ barima no bɛda ɔne baa mu, ɛyɛ case. Deɛ ɛtɔ so mmienu, tie nie pa ara, wonam kurom ha ne akyiri yɛse brane nni wo to, ɛsiane sɛ seesei a kurom ha, nneɛma a yɛkyerɛ nyinaa, yɛ, yɛ, kyerɛ sɛ yɛ lose total reasoning, yɛ lose total focus, ɛna yɛn mpanimfoɔ wɔ man mu a, yɛde yɛn werɛ hyɛ wɔn mu from the presidential seat. through the parliamentary ɛde ba y'ahemfo ɛde ba asɔfoɔ ɛna elders of the land ato yɛn agyagyaa mu no wahu ɛyɛ a medwee ho a mente aseɛ sɛ deɛ nneɛma ɛkɔ na yɛnya panin bi ama ne nkasa yɛnya panin ama ne nsɔre na nimdeɛ nsɛm sɛ so yɛnya nnipa bi sɛ yɛsɔ yɛasene na yɛaboa ama yɛnya akwanya akɛseɛ akɛseɛ atɔn wiase nyankopɔn adwene ɛde ama ɛnkyiri ba yɛana mewura ho

Ne nyinaa is connected to our conscience because God knows that our conscience guides us. Onyankopɔn nim sɛ yɛn ahonim rule yɛn. Enti ɔbɔ abesia, wowɔ ahonim. Hwɛ, wosua a wunyin no, hwɛ, mmaa nyinaa muntie me, wosua a wunyin no, wahu, at a point in time in your development, wuhuu sɛ wobobɔ no foɔ pɛ, Afei wohyɛ aseɛ sɛ w'ahonim hyɛ aseɛ sɛ ɛkyerɛ wo fɛreɛ. Enti w'ahonim no kyerɛ wo sɛ, hmm, seesei ara deɛ mentumi nnyaa me nofo ngu abɔnten bio. Seesei ara deɛ mentumi nnwonsɔ wɔ ha bio. Seesei ara deɛ mentumi nnyina ha sɛ meredware bio. Adɛn ntia? In your developmental stage, wahu, berɛ a woduru stage bi a afei wo conscience hyɛ aseɛ sɛ ɛkanyan ne ho wɔ wo nipasu mu no, ɛkyerɛ wo sɛ woanyin. Ɛnnɛ mepɛ sɛ mebisa wo, wonyin kakra mpo no anaa sɛbe wobaa so? Ɛyɛ wo twɛ so mfuw bebree koraa no, wo twɛ so nwi horɔ soɔsoɔ ketewa no koraa mpo no, woantumi amma angu abɔnten anyi ampue. Saa tam wo twɛ so nam ketewaa bi na anya nyɛ kofoo te sɛ deɛ na mekaeɛ no, ah, kofoo te sɛ deɛn? Tundra kɛseɛ nnuruiɛ. Saa tam mpo, woanhyɛ ntade fuu. Hwɛ ntadeɛ papa a wohyɛeɛ ɛnnɛ a wotwa ayɛ mpanin twɛ, hwɛ wo twɛ so nam nyɛ nkwadaa ne kakraka ɛnnɛ, hwɛ ntadeɛ a wohyɛ.

Ɛma nea ɛyɛ no nkɔteɛ. Ɛyɛ no mia o. Nneɛma a ɛyɛ sesa wɔ kurom ha no, ne nyinaa yɛ nnommeɛ nneɛma nko ara. Na nnommeɛ nso deɛ, ɛfiri Onyankopɔn abufuo na ɛde ba. Hwɛ ɛnnɛ ntaadeɛ a mmaa hyɛ, ne nyinaa yɛ seductive dresses a Moab mmaa hyɛeɛ de sɔree Israel mmarima so, ɛma Israel mmarima nyinaa bobɔɔ adwaman. Ɛnnɛ Ghana, yɛn ntaadeɛ nyinaa no, yɛn ntade papa a na ɛyɛ skirt, long skirt, yɛn ntade papa a na ɛyɛ kaba ne slit, yɛn ntade papa a na ɛyɛ skirt and top. Ɛnnɛ mmaa no nhyɛ bio. Seseiɛ yi, ɛnyɛ jeans trouser a, na ɛyɛ jeans knicker. Ɛnyɛ jeans knicker a, na ɛyɛ ɛɛ ɛɛ baako yi de sɛn, biker shorts. Ɛnyɛ biker shorts a, Ɔdɔfoɔ, na ɛyɛ short hot mini skirt, seductive dresses, enticing outlook ɛna ɛnnɛ Ghana yɛagye afa. We have chosen curses rather than blessings. Yɛafa anomeɛ sen sɛ yɛfa nhyira. Na yɛyɛ saa deɛ no a, we stand in opposition in the presence of God. Ɔman Ghana, montie nie o, seesei ara yi Ghana Ɛyɛ ya gyina Onyankopɔn anim as an opposition nation, why? Because Onyankopɔn adwene, Onyankopɔn nneɛma pa a ɔde gu hɔ ma nnipa na ɔde to hɔ sɛ onipa mmɛhwɛ so na yɛmfa mmɔ bra no nyinaa no, yɛato ne nyinaa gu. Ɛnnɛ Bible kurom ha, wokɔka Bible asɛm a woanya amanneɛ. Ɛnnɛ woyɛ sɔfo a kurom ha, yɛdi w'atɛm a yɛnwene ho. Ɛnnɛ kurom ha, Awurade asɛm yɛmfa nyɛ hwee. Ɛnnɛ kurom ha, onipa dasani yɛ akyiwadeɛ koraa a ɔnni atenka. mmaa, mmaa nkwadaa, mmaa nkwadaa ne nkwakora na ɛreda, ɛreware wɔn, mmerewa ne mmeranteɛ nkwadaa na ɛreda na ɛreware wɔn. Akyiwadeɛ nneɛma a ɛyɛ nnɔmmeɛ a Onyankopɔn de sii onipa anim berɛ a onipa ahonim kanyan ne ho no, ɛno na ɛnnɛ Ghana yɛafa. Enti ɔman Ghana deɛ, yɛn ahonim a Onyankopɔn de dom yɛn no, Yɛde choose curses na yɛgya blessings. Nti hwɛ sɛnea ɔman yi resi apeneɛ. Hwɛ sɛnea ɔman Ghana rebrɛ. Nneɛma nyinaa di adanseɛ sɛ ɔman yi regye nsamu. Nsɛnkyerɛnne, nneɛma a ɛrekasakasa, wohwɛ sɛnea Onyankopɔn de signs rekasa kyerɛ ɔman yi a, kyerɛ sɛ n'abufuo no nam kwan so. Nanso yei yɛ ni. Ɛna ɔman yi agyina Onyankopɔn anim te sɛ Jane ne Jambres. Sɛnea yɛsɔre tia Nyankopɔn adwene, wɔsɔre tia Nyankopɔn asɛm, na wɔsi nokware nkwagyeɛ no kwan ɛnnɛ, saa ara na yɛn nso yɛyɛ. Hwɛ, kan Second Timothy three eight ma me. Sɛnea Jane ne Jagris yɛeɛ no, na wɔsii nokware nkwagyesɛm kwan no. Ɛnnɛ Ghana ha, ɛnnɛ woka nokware nkwagyesɛm a, yɛngyegye wo so. Ɛ, woka nokware nkwagyesɛm a, yɛ invite wo programs.

Bible rekasa fa w'ahonim ho. The Bible is speaking concerning your conscience. When the Bible mentions your mind, you understand, it is talking about conscience. W'ahonim, w'adwene. Enti, wɔyɛ nnipa a wɔn adwene ayɛ dɛn? Asɛe. Adɛn ntia? Wɔko tia nokorɛ. Enti wopɛ sɛ ɔka kyerɛ me sɛ, wo maame mua baabi a wate fie aduru a, anka wobɛtena fie na watu nkwadaa fo. Na wohwɛ ntadeɛ a w'ankasa wohyɛ de kye nkyirimma a, Afotuo a Kɔtena TV so a wotɔn de ma nkyirimma a wofow sɛ ɛte wo sɛn? W'ahonim deɛn na ɛka kyerɛ wo? What does your conscience tells you? What kind of judgement does your, does your conscience present to you? Ah, ah, ɔse, Now as Jane and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Nti ɔman Ghana, ɛnnɛ Ghana kurom ha, mpaninfoɔ, Social media fans whatever eh eh presenters, bloggers, so called celebrities saa foɔ yi deɛ nokware deɛ yɛne to nkwanta a yɛapae, akyiwadeɛ, mmusudeɛ, nnomeɛ a Onyankopɔn de si nnipa anim, papa ne bɔne, nhyira ne nnomeɛ no, bɔne ne nnomeɛ nko ara na ɛnnɛ ɔman Ghana yɛsesa. Ɛnnɛ kurom ha nneɛma a yɛsesa no no wɔse men of corrupt minds.

John the Baptist bɔɔ kwan maa Jesus no, saafo nnya mbɔ kwan de ama bonsam. Ɔyɛ the seed of the antichrist. Hwɛ, so called celebrities bebrebe no ara, they are seeds of the antichrist, they have been contracted, so therefore they are paving way, why? Because ɔno ankasa watɔn ne kra de ama sika dada, so therefore they try to lure the generation and get them into their cult. Yɛka Nyankopɔn mu adwene de kyerɛ wo a, wo nso wontie. Ɔse, Reprobate concerning the faith, wate aseɛ, wɔn ti atua wɔ nokwaresɛm ho, enti ɛka nkwagyesɛm a ɛnte saa a, wɔsɔre. Mesi kurom a, I have been preaching this gospel for the past two years, sɛ Ghanafoɔ wɔ aso a, na sɛ Ghanafoɔ sɛ yɛpɛ dodo ahu a, two years, I started from Vision One, mabɔ nsɛm, metumi bɔ message saa, strange, odd, kingdom mystery messages, na yɛde Bible apɛ nsɛm pii, nneɛma, nneɛma a Ghanafoɔ gye atom, ɛyɛ akyiwadeɛ a yɛsɛ ɛnni Bible mu nyinaa, na yɛ unravel, yɛde Awurade Asɛm ɛrepa ho ntoma nso. Minnyaa asɔre baako mpo sɛ, Hɛ, sɔfo, bra na saa asɛm yi ne mmaa akurofoɔ mmɛkyɛ. Adɛn ntia? Adɛn ntia? Ne nyinaa yɛ agendas, time bomb. Na wo deɛ tena hɔ na wohwɛ TV na wote nsɛm a meka nyinaa, kɔ so na tena hɔ na yɛ w'adwene sɛ, Me deɛ, asɔre a m'enyi nkye no deɛ, menkɔ. Ɛna asɔre no mabere wom. Mede me sika aboa me asi. Mepɛ sɛ asɔre wei ara na esie me. Mepɛ sɛ mema wote aseɛ sɛ, nkwagyeɛ no, ɛyɛ individual. Nkwagyeɛ no asɛm a yɛka no ɛyɛ individual, ɛyɛ ankonam. Ma w'ani mmra wo so ne kanya wo ho. Ma w'ani mmra wo so ne sɔre ɛsiane sɛ Onyankopɔn ahonim no a ɔde maa onipa no, the conscience of man will stand in judgement before God. Ɛno nti sɛ obi reka asɛm akyerɛ wo, obi retɔn n'adwene ama wo, obi rekyerɛ wo sɛ yɛ biribi a, wo ankasa a wote hɔ no, wo ankasa a wote hɔ no a wotie me no, wowɔ biribi a yɛfrɛ no sɛ conscience. Wo kɔnhyiɛnse no, ma no nni w'anim kane. Ma wo kɔnhyiɛnse no nkura wo mu. Ma wo kɔnhyiɛnse no ntutu w'anammɔn nyinaa mma wo. Na meka makyerɛ wo sɛ, If we will all arise our conscience, sɛ yɛn nyinaa ma yɛn ahonim asɔre wɔ koro mu a, masa, nka nnipa bi a sɛbe kɔm de wɔn nti, wɔnam tɔn wɔn adwene de rema nkyirimma no, nka saa afoɔ nyinaa, nka wɔn ano aduane abɔ wɔn, nka wɔbɛpɛ adwuma papa bi ayɛ, na wɔagyae nkwaseasɛm agyimisɛm no. Ɛnnɛ, wɔn nyinaa kasa yɛ baako. Wɔahu sɛ sexual immorality ɛna ɔbonsam asom nti na this word yi a ɔ trending wo deɛ hwɛ ɔmo nka nyansasɛm ɔmo nka nimdeɛ nsɛm so called TV programmes a ɔmo bɛkɔ akɔ tena so nyinaa wo deɛ tie nsɛm a ɔmo ka adɛn nti na so called programmes ɔmo invite yɛ bi me bisa wo ka kye wo nua bi w'adamfo bi a ɔhɔ ɔwɔ TV station sɛ ah na mo mo sɔre a mo akɔfa wei nom nkoa na aba bɛtena ha na they are speaking like this to us adɛn Ɛnna ɔsɔfo bi a mate ne nka, General Apostle Solomon Asare Sarkodie, momfa no mma ha, na saa questions a mobisa weinom a na wɔtɔn wiase adwuma yi, ɔno nso so mfa Nyankopɔn adwene mbiebie adwenem, na da bi ɔno deɛ motwa no gya. I'm teaching concerning the conscience of man. Sɛ w'ahonim nkenyan ne egya wɔ mu a, Obi ntumi nnaadaa wo, obi ntumi nsɛe wo. Ghana mmeranteɛ, Ghana mmabaawa, Ghana mmabunu, me, I said I am for the youth. M'ani abre ma generation a ɛba no. Ɛno nti dwumadie yi, yɛka Biblical Voice ahwɛ wo screen no so, yɛse Restoring Knowledge, Preserving Generation. Yɛtu yɛn ho asi hɔ, we have sacrificed our whole being for the next generation sɛ yɛmpene mma akyiwadeɛ mmɔ ɔman no mu. Na hwɛ, Ɔman yi daakye nnum, ɛbɛwie akyire no na yɛn nyinaa hyɛ berɛ asɛe. Mede no deɛ no bɛsi a, Owura Nsuo adom a, ɛnnɛ ɛberɛ di tia yɛn kakra, nti wodeɛ fa kyɛ me, but me Meda, mewɔ ha, gya so gya so na yɛatoa so de akɔ nkan. Awurade nhyira wo sɛ ɛnnɛ nso wogyee berɛ na wohwɛɛ dwumadie a yɛato no din sɛ Biblical Voice.